cũcũ wĩtagwo ũũ ũka kaa Eh? kaa wĩtagwo ũũ hana njeri kuma kũ rũgama haha rũgama haha Ũka. Umaga kũ? Gatũndũ ya rũgongo.
Gatũndũ north? Ĩĩ na ya rũgongo.
Oh, south. Ĩĩ. Wa mu- gũkũ gũkũ Kĩanda gwa Kenyatta. Ĩĩ. North. Nĩ kĩ inyuĩ mũramenya atĩ rũga rwa Gatũndũ ya rũgongo nĩ ĩrĩkũ? Nĩ north. Gatũndũ ya juu? Nĩ north. Ĩtiguo gwa kũrũria. Ĩĩ na kũ.
Kwanyu gwĩtagwo atĩa kwanyu? Mũciĩ. Mũciĩ gwitũ wĩtagwo Mũndoro Ndũndũ. Mũndoro nĩ South.
Eh, tiguo Mũndoro nĩ South. Nĩ kuo umaga? Eh. O kiumia? O kiumia.
Na ndarĩ gũkũ gatatũ na kana kana.
Nĩ ũrĩ ciana? Eh, ndĩ ciana. Cigana?
Ndĩ na inya. Nĩkĩ wĩkaga? Ndĩ ũndũ njĩkaga, ndihotaga kũruta wĩra.
Nĩ moko. waciarirwo ũ? Aca ndarwarire ndĩ mũnene ndirĩ mami na ndirĩ baba na ndirĩ maitũ na ndirĩ mwarĩ wa maitũ na ndirĩ mũrũ wa maitũ twaciarĩtwo tũrĩ erĩ na ũmwe nĩ arakuire
tũrĩ ndũwĩka aca ndung'ũci ma kuanzia leo huyu mama awekwe kwa mpango wa chakula kila wiki
ndĩ mũrwaru ritho rĩ nĩ ndĩrathĩnjĩtwo na rĩu nĩ ndĩrerwo ngathĩnjwo rĩrĩ rĩngĩ rĩna njererio rĩrĩ rĩngĩ wathĩnjĩirwo unajua ni- amekaa pale ni kamuobserve tu nikaona ako na shida eh? ngathĩnjĩirwo Roso- loreto roreto Mm. rĩu ũrenda gũthĩnj- rĩrĩ rĩu nĩrĩonaga wega njĩtwo na rĩrĩ nĩrĩo rĩrathiĩ gũthĩnjwo
rĩu rĩrĩ nĩ rĩrona wega ĩ rĩrĩ rĩtirona ingĩhinga ũguo rĩ- ndingĩona
rĩrĩ wathĩnjĩtwo nĩ wakũrĩhĩire rĩrĩ
twĩndĩo twatwarirwo tũtiarĩhĩirwo ndiarĩhirio ndwarĩhirio rĩu rĩrĩ rĩrenda gũthĩnjwo nĩkĩo tarona Ĩĩ. na na kaga hapo kila sande na inyuĩ mwĩ hau mwamũnyita kũmũhoera mũtigwage na thĩna nĩkĩ mũraikaikania hau na mũikaranagia nake hau mũtirĩ mweciria mũtumia ũyũ ena thĩna na mũkĩmũrora tu ũguo nĩ ũrona nĩ ena thĩna yeah? praise god sasa tutatuma nani atuwathĩnjĩirwo rĩrĩkũ Soweto. loreto kana eh? yeah?

na kå u gwä tagwo nairobi ona thaa ici gwä tagwo o nairobi ona rä rä nä å gå thä njithio nä kanitha nä guo nä å koragwo na kandi ya gå kå ya kanitha ndioete ndokite kuoya kana gatatu na kana ndari guku na gatatu unajua ngina alikuwa mgonjwa si ndio na ni ukweli juu ngina hajakuwa na ngina mm, na nduoire Nda- na ndioithirie niki Kĩoĩ.
Anjĩtirie mbia ciringi magana matatũ. magana matatũ ma kandi nĩ marutagwo nĩ getha ũgĩteithio na ũcio igũteithagia bado Eh? rĩu nĩ ũkũrĩhĩrwo nĩ arĩa aya athiĩ ũrũgame harĩa mbere yao ona athuri aya mena nda nene thiĩ ũrũgame hau mbere Ni- amekaa pale nikamuobserve mtu mwenye hajafurahi utajua tu

Boy ni kamaga, ni kamaga, adebe hango. Amen.
Nĩgetha mbeca ciaku igĩe cama na ciage mĩhang'o, reke iteithagia andũ arĩa matarĩ. Are we together? Iteithagia andũ arĩa matarĩ. Amen. Amen. cũcũ karĩ kaha amen najua kasisi anajua kuangalia watu wake tiga gukirira nawe niki yeah.
wekaga atĩ nĩ wĩti mega biũ nĩkĩo rĩu ningĩ no ngaigua tha nĩ tondũ wa kuona ngai nĩ warorwo no nĩ arĩa Ai. aya abotige atĩ atĩ atĩ makũrora kũ nĩ manyona na hau hangĩ no ma- maitho matinandora
basi pastor frank utapanga na ndung'u ndung'u nĩwe wathĩnjithirie cũcũ ũrĩa ũngĩ ritho ũkinyĩre ũhoro wa mũtumia ũyũ na agĩire irio harĩa akĩinũka Ũgera ikũmbĩ-inĩ ũkĩheagwo irio nĩ ndũng'ũ, na o wiki ũkagĩraga irio Jumatano tĩrĩ gatatũ Wednesday ati kaigana Wednesday ũkagĩraga irio harĩa ikũmbĩ-inĩ nginya ũthiĩ ũthondekwo. Wednesday woka nĩ agakwĩra mũtaratara wa ũrĩa agũgũtwara thibitarĩ ũthĩnjwo ritho rĩu rĩngĩ.

na rĩu wambũi nĩ acokagia ngatho tondũ wĩra ũrĩa arutaga nĩ wa mĩcinga na kũhĩtũkana na rithathi ũguo nĩ amenyaga harĩ o kaũndũ amen na rĩu rita rĩrĩ mm, tiga gũtuĩka serious ũkĩrehwo haha ũrehwo haha Mm. kana rĩu anake mwĩtigagĩra angĩ tondũ nĩ mũthigari akinya mũciĩ nĩ mũtumia Wow. Roho ũyũ wa, wa mbũri gũka ũkaga mbũri. Roho ũyũ wa mbũri gũka nĩ ndĩraũkenera mũno. Nĩ kĩ mwangi? Wambũi nĩ ndamũkĩra ngoima ĩno na tondũ Ngai nĩwe wacokia ngatho nĩkĩ arotũma maica maku mothe kaha ũrũgame haha Turia maru hau. Kuwe na, na mbũri ĩyo. Turia maru hau. Amen. Acha nĩtũmwombee. Mwathani thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo. We nĩwe ũĩ mahoya marĩa manahoywo nĩ wa mbũi kuma tũrĩ o gĩthũngũri ũrĩa eriragĩria nĩ wamũhingĩirie na ngai witũ mũthenya wa ũmũthĩ nĩ aririkana gũka kĩgongona-inĩ gĩaku kuga nĩ wega nĩ ngwenda gũgũthaitha mwathani wamũkĩre mũtararĩko wa ngatho kuma ngoro-inĩ yake ngai witũ nĩgetha ona maũndũ marĩa mangĩ agũtanyĩire magĩte kũhinga ngai witũ ndagũthaithanĩra kũrĩ we nĩgetha ũmũigue rĩrĩa agũthaitha harĩ o maũndũ ngai wa matu-inĩ akwĩraga arĩ o thiri-inĩ ciake na no nyende gũgũthaitha ngai ũmũcokerie waria-inĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa jesu kristo ĩtĩkĩra kĩgongona gĩkĩ aturĩtie maru kĩmwaragĩrĩrie na kĩmũrũagĩrĩre mbara ciake ona rĩrĩa arĩ kũrĩa wĩra-inĩ nĩ marutaga wĩra mũritũ mwathani na nĩ ũmũgitagĩra na ũkamũmenyerera na ngai witũ ndagũthaitha ũmũhithe kumana na ũruo wothe ũngĩbangwo nĩ mũndũ ũndũ kana kĩndũ mĩbango yothe kana mĩtego ĩngĩtegwo ngai witũ nĩgetha mwana ũyũ aconoke ndũkanetikire kũmũconorithia ndamwambararia kũrĩ we mwathani ũngĩkona ũru mbere ya wambũi ngai wĩra-inĩ wake ũkamũhitha naguo wĩra-inĩ wake ndahoya akahotana in the name of the father the son and of the holy spirit wĩra-inĩ waku

guoko-inĩ gwaku ndĩ na kĩrĩgĩrĩro hallelujah amen ambia mwa-